Proti zvina zvinomira zvakanaka. Ini ndiri chete waSusan and I'm sure it's your first time ini kundiona. Ndinovimba musikana munomuziva?
Ah, pazvakanaka zve zvinoita kuti nyaya yedu irerukewo. Uyu mwana wanzvadzi yangu akauya kumba achindizosa kuti tete ndava nepamuviri pemukomana wangu. Zvino inokuziva kupenga kunoita mai vake ndikatoti mm, Beta ndimuendesa vasati vaziva zviri kuitika.
Eh, tete nyaya ndokuinzwa tete asi hapana here zvimwe zvatingakwanise kuti tingangoita kuti mwana wedu uyu aone kunge achienda kuchikoro izotora zvamba
pakatibvise nhokusipamunika ndizvo zvamuri kurevera ndizvo zvinhu zvamukadai kuti tamakatanga kufunga izvozvo musati makumurana hembe Chikoro ichi ndochati tozopedzera kugara pano muri amai nababa pano. Ah, kana zvakanaka itete. Ndifonere baba naamai kumusha ndivazivise kuti ndizvo. Ah, okay bamni, ina ndichagara. Susan mwana wanzvadzi.
Wachisarwa zvakanaka nditi. Uchengete murume zvakanaka tiri zvokusonyadziswa handiti ka? Ewe tete. Ah, tete. Ndanga ndichibika ka saka mungomira ndongoita. Haiwa Josi wari pamunini. Ah, Ka sure. kwesika wai pano zve. Eh. Tichadika zvedu umwe musi. Handiti ka? Mochisara zvakanaka naadzimai venyu ava tiri zvokusonzwa noise. Yeah, sure.
Yeah. Rega Tete, tiende. muridzei, sure.

And I'm gonna take you with the kids to Bahamas. Really?
Wow, that's my husband. Ah, ndosaka ndichikuda imhofu. Munogona kufadza mukadzi wenyu mani. Bibi kana ndikasafadza iwe ndikafadzana. Uri mai vevana wangu. Eh, ndafara zvechokwadi daddy. And it's been long. Andizive kuti vanhu vachafara sei pandichavaudza. Ha.
You know right when I mean kids, I'm referring to my two daughters, the twins. Hautoona zvichisuyo. Nemiwo mhofu kasi. Imi munoti ngareve Sylvester anoendepi Sylvester? Anotomboziya kana kuti passport yacho ine mapeji akaita sei? Ndokanosara kakachengeta panapa isi tiende hedu nevana vedu kunofara.
Babe. Handisi kufara neprogress yavimba iyo. The results were bad this time around. Did you say that? Yeah, I did. Maybe you should find a private teacher for him. Ukuti anomubetsera nema lessons after school.
I just think we are over spoiling this girl. I think ndozvakutoda sati serious years echikoro. Mm-mm.
I don't think so, Mom. Vana vedu tinongova treater zvakafanana. Just look at Chido. She passed so well. Maybe ungaomerwawo nechikoro. Okay.
If you say so. I'm gonna speak to my friend. Uh, he says he does know, uh, he knows the teacher. Ari kuitisa mwana wake my extra lessons. Yeah, I think I'm gonna come up with something. Mune magona mani mwa. Otherwise dream yake yekuve doctor angatopedzisere yaenda musango zvo. Anyway. Talking of such, muda kudyero nhasi dad. You know I wanted to eat mazondo nhasi. Mm-hmm. But then I thought holiday dzakapera. Mm-hmm. And I'm like I can't go kunzvimbo dzinowanika mazondo ngoni idzi, you know. I don't go to shabby places especially kana yava late like this. So what I'll do is I think musi weMonday on my way from work I'll pass by and buy one. And then tozoita zvemazondo next weekend. Ha!
Next weekend. totuma silvester yes. ah, silvester anoitei havambomponde ah, nyange akapondwa ane basa rei panapa after all atojaira kufamba munzvimbo dzakadaro so ill leave you to deal with it mm. thank you totuma silvester murume wangu angazotadze kudya ka zvaanoda isi tiine mutumwa panapa karai mbonokatarisa panzaa pari bhomai mwana okay.
makadiko tete aiwa ndekunomurora makadiko aiwa tiripo zvedu ah, komana kuri seiko kumba kwenyu ah, kumba kuri nana eh, mm. akomana zvakaoma ndovasimbirira wena aiwa nzvadzi muchengetwa eh, murume kamukwashari mhiri aiwa mukwashari mhiri kane mari Mm. Ah, zvandauya kudai soka ndikumhanya mhanya vedu. Eh. Ah. Ndati ndiyo kusokuzivisai kuti Susan akatiparira ini. Ah, akaita sei Susan? Akauya achindizivisa kuti ava nepamuviri pemukomana. Yo, wena mai wena.

tanga tichingofonera shamwari dzacho tichingofona tichida kutsvaga kuti suzen ari kupi suzen haasi kuwanika zvine patari chitogadzirana baba wacho apa kuti tikato izvezvi taida toti tosimuka tuye kumba kwenyu titotarisa kuti haako here kana asi kuti totoenda tese kumapurisa totonoripota ka munhu ari kuri akarasika aizorora muroora ndauya ndauya mukwasha akasvika akatambira mwana munoziva ka apa ndoponobva wanyatsi kuona kuti kuzvarana vasikana kutambisa nguva kutambisa zvii zvatikuitirwa izvi
kuzvara mwana kufanira kuita sei kuzvara mwana kufanira kuita sei musana asi mwana izve zvidai pamba asina kuti vanasikana variko ungadai wakaroora iwe ungadai uri tsvimbo urume kana zvadzi yako iyi ungadai ne murume ari kuchidya madhora ah, tibvire apo iwe felicitas ndopai pandaitaura pai nditi vana havadi kurererwa mutrace chimbo ndozvizvo atirezvi kana fom four chaiya haasi kutomboifunga nezvaine zvikatizira chii chataitiriwa ichi fom four fom four fom four iwe unoenda kubasa

Ndiye akati unogara pasi nevanhu uchiona TV ndiani? Tiburira apo unotamba nembwa panze.
Une pamuromo. Usanyanya uchidya moyo hanzvadzi yangu. Siyana naVimbai, anopenga. You know, sometimes I think kuti why mwari vakandisika.

Uri seiko? Eh. Ko chii mwanangu chii chanetsa? Mm. Saka wafunga kuita sei? chinokadzoka kuma ivo vakidza inongo yakanotodi aiwa unotoshingirira kutogara zvako mwanangu chitoshinga kugara naye ndinonyarira pai ndinonyarira pai mwanangu chitokodzokera mazuva matatirwa yaya chokwadi iwo popo wakanga uchidanana naye waisazova kuti haana mari saka izvezvi zvaunenge uchidya tasano kuonda kwawaita hembe haina kuainwa chiiko nhai mwanangu pamune muchidiwana wakomana wamune muchiti muri kuiteiko unotadza kutarisa munhu ati ndaiti imba yagara imba yavo izvo imba yavo kuchengeteswa saka ipapo uri kunga kuita se nokuti hazviite kuti udzoke kumba mwanangu unofanira kutombonoshinga uri tokuita seini mwanangu

ndozvandakuti kana zvazoramba usvika madzibaba hameno asi regai ndimbosa zvinogona kungoita hameno sachemai saka izvezvi zvive chimbodzokera handitika odzokera ini ndomboita zvekumadzibaba kana ndadzoka tikangoita muteuro chete tikangoitirwa bedzi aiwa zvoka zvanaka tiri unodzokera unobva watobva zvese zvinonaka Vodzokera chete anditika mwanangu. Ewo mwanangu. Chimuchira. Ewo chimira ndidzokera.
ndikatarisa kwandabva pandiri